Ke ni xavele byala va makwezu hi leli ni lava hi li mama hi li mama kahle ki swi nga leswi a hi khongeleni bya ku xikwembu xi hi twela xipani fe we xikwembu xikwembu xa henhla xikwembu xa matimba xikwembu xa moya lowo kwetsima jehovha ni xavile gwala hi leli i vanhu lava ni nga tshama na vona a va li xavangi gwala gagash a basisa ta xinhoyini ta nxukara Ku ze ni a basisa ta xinhwanyetana xo karhi i ku xi tiveka as xi lahleke hi xinhwanyetana lexi okay yes ku ve ku va na picture ya Gagash laha a tshame kusuhana na xinhwanyetana lexi va ngo xi lahlekile a xi languse hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla lero vanhu va ehleketelela ku leswi a langusise swona hi leswo. ya xinendzani lexi ni nga xi hlanganya ku ze ku vuya Sathana lero hi miehleketo ya vona va hleketa ku xi Gagax a karhi a vulavula timhaka ta ku ya hi xinendzani lexi ni nga xi hlanganya ndzi ndzi tshova mibedo kasi a Gagax a hi le ka sono i munhu wa kereke munhu wa Xikwembu vhele ma swi tiva ku nghena kereke Gagax ehe ivi then swi ti komba i nga ri Philani is making funny of it and xinendzani lexi va ri xi lahlekile while xi voneke xi ri na Gagax a seventeen. okay hi loyi Gagash a karhi a basisa timhaka ta xinhwanyetana lexi vo ngo xi lahlekile okay here's the video yesterday i was at 17 those who were there they can attest a ni tshame laha ka v i p Gagash a nga Gagash a tidyela ku sweswiya swa proper a nga twani ngopfu na sweswi ni nga lovula ku tenisi sorry a na handle tenisi na swi vulavula ni fikele kwalaha ni tixa kokela champagne ya mina ya nectar loko ni kokela champagne ya mina ya nectar ni ti tshamela ka v i p alone loko ni tshama ni ri one lani mm, va kute ku ta fika khazi ni nge n'wi tivi ni n'wi kokela hinisi mara a movini by that time loko na ha tshamile uh, two young ladies va fike va nghena laha seventeen loko va nghena laha seventeen no hlamala va yimi kwala mahlweni ka mina cause um, almost ninety percent of my time ni va ni ri foni ni va ni ri foni cause ni tirha hi foni okay loko ni ri fonini va fike laha va ni xeweta loko va ni xeweta ni va xeweta back and then va kombela ku teka ti-picture na mina okay we took the pictures i never had a problem but they even uh, requested ku ni va languta ku ri na swi lava i should pay attention on them ni nga teki ti-photo ni va serious leswaku ni rhange lo ta to sungula ni rhange ni ta swa swa swa ku pandzula swa ku phosa swa ti-photo they were like i um, should be more like cozy something like that but i mina ni nga munhu wa ku ni accommodata munhu un'wana na un'wanyana a ni ri ni nun'wela kahle ni nun'wela kahle mm, ni twela kahle that's why vanhu va rhandza ku teka tifoni that's why loko u famba na vanhu vo fana na vaphilani a ngo twela kahle kahle straight and a ni philani phela a ngo va munhu wa serious in that way so between mina na yena vanhu va kombela mina ti-photo va ku a hi teki ti-photo cause vanhu va swi twisisa ku ri mina hi mina mani ende luya i mani so sometimes a nga va jealous i know swi nga ka swi n'wi vavisa ku vanhu va teka tifotho na mina that's why is going all out to, uh, to say nonsense la ka social media ku na swi swa ku huwa la ka social media i mean like not to say um vanhu vula swi swa ku va swi includa vanhu van'wana swa ku va swi includa vanhu van'wanyana lava nga khumbeka swinene evuton'wini ni vulela hi vatswari that's one that's a minor vatswari va yena va ri u na ntingo mali mangani munhu wa 2008 lowo nyin'welanyana wa kona okay ni ta tlhe ni tlhelela ka xitori lexi nga ndleka okay ya tling ku ri va u na 20 a ni tiku na malembe mangani va ri wa 2008 u le ka grade 10 exikolweni they are so concerned very very concerned very very concerned hi timhaka tena okay back to amahungwini ya vana lavaya va fike lani va kombela ti-photo loko ku the other one u na a tattoo a very big tattoo on the thigh and then um va fike va kombela ku teka ti-photo and i never had a problem va teka na more like a video mirror video kind of va teka na mirror video i understand vanhu mina ni tshama 17 some people they wanna know 17 but olu a ri peli ni nga tekanga tifotho la vanhu and a ni tshama ni kholela vanhu a ni ndli leswi a va philani swa ku nga ku mutwi anga ku mi lo fika hi mhaka likes ta ka social media mina everyone those who know me they know me i always call vona ni hakana na vanhu swa ku ni mbale ni hakana na vanhu cause vanhu ni fila ku va ni tsakela loko ri mpahla mpahla ni yi xava hikuva ni yi generata mali from avanwini so i'm a people's person i'm not saying mi ta mi ta ni thyakisa sweswi mi ta ni tsela tiphafa mi ta mi ta mi ta ni thyakisa hi ku ni te hehe you are welcome anytime those who know i always go nkarhi yo tala loko wa ti-sundays a ni tala ku ya ka nkovana not for not for control vanhu va fika va tiva van'wana va ni than a ni na problem ya ku mani mani a ni hlawuli ndlo wa ka holo cause i understand this game better than anyone a ni tange passport ya ku va maybe ni tela ka social media ni rhanga ni ta ni ta rhuketela vanhu se ni duma no it's not all about that i've worked so hard to be where i am and then i understand ku ri ni huma somewhere because of the people people i'm nothing without you so um ha ha ri kokwale yale hayi leyi ya ku vanhu va tatala ka social media munhu a ku se loko a vona ti-likes a titwa yanga ku se u fikile no a yi fame ya mina na ya phila ni ta hambana that's why wan'wana ku swi n'wi tsakise u tsakisa swi swo ka swi nga ri kona vatswari va munhu va le ku twa ka ku va vo busy poster taka that's nonsense wa swi vona loko u vula ku reasoning capacity ya munhu loyi ya kayivela at some point wa kayivela someone u fanele u tlhelela ka doctor va nga ku phameli mali ya rafu nga se tlhelela ka doctor because something is wrong with you vatswari va twa ku vava because n'wana wa malembe she still a minor u ya titlabini for sure vona va hleketa ku to seventeen okay vana lava a va tekangi na five five minutes was too much you could tell ku ri um There were, there were people outside who were waiting for them. Luckily enough, mm, I tried to reverse the camera tale 17 laha handle lati they're not transparent enough ku va tikomba ku movha leyi a famba yo i movha ya njhani and all that because um, apparently hayi uh, namuntlha nampundzu ni receive call a ni ri meeting ta mina kona ni nga ansari yeni ya return call va ni byela ku ri okay n'wana lwe u huma hambi njhaka njhaka swin'wana swa ku taniyani um a ri kaya tolo um va n'wi siye kaya loko va n'wi siya kaya um sweswi a va ri ku n'wini a nga ha ri ku kumekeni and the next thing u teke tifoto ta mina leti a nga teka na mina seventeen a posta meaning ku ri mina ni nga va ni ri munhu wo hetelela ku n'wi vona vanhu va xikwembu swi nga endla ku ya ku going further hi nga ha pfumeli ngopfu kumbe hi teka mi teka na miti futhi kosi un'wana ta misa kwala va ku ha the last time se a ri na gagaxi hi n'wi vone a teke tifo mina ni teka tifotho every day na vanhu vo hambanahambana a hi munhu wo sungula that's not the, the first incident ku na incident ya n'wana n'wana a misa hala ka va ri le kwini a a ka siyandani i was called va ni vutisa ye va i teka ti photo i te seventeen loko a teka seventeen a teka ti photo na me jikijiki ni ya kuma kholo un'wana va ni vutisela ku ri kakaxa va ri teke i teke ti photo na kakaxa mina laha ni tshamaka ni ya va na sliding door laha ni tshamaka that a ni swi tivi ku lava mbale mathawula ni ya ni ya va na mathawula yo basa a va ri ku teke ka ti-video ti va endla ti-content leti va ti endlaka ka social media so stop tarnishing my name mi onha reputation ya mina man onhela and vanhu loko mi swi tiva ku a mi sukangi ni hi swa kahle mi nga timi ta teka tifotho na mehe van'wani nga teka tifotho na mehe jikijiki va famba va ta va ta mi lava ka mehe va ku hayi kagaxi a fambe na swimanimani mi ni vangela milandzu yo ka yi nga ri kona i'm a very principled man ni respecta vanhu ni rhandza vanhu so i don't want to be told hi vanhu na swi tiva xikwembu xi tiva mbilu ya munhu that's why i keep on winning xikwembu xi na matimba ngopfu loko just when we think the west out of me xikwembu xi ku take take xo xo a xi huwi xikwembu xi ni tiva mbilu ya munhu so um issue liya yi suke yi nga ni khomangi kahle a ni vangi kahle um ni traye tindlela hinkota ku va ni ni kuma papa yena ve va ta seventeen loko va ta seventeen we try to call her loko hi fona hi fona lani hi fonela luwa wa thathu la a teka foni a n'wi nyika loko a n'wi nyika n'wana loyi u hlamule ku ri um va ri ncini yena a nga na papa va tsotxiseka papa yena va nga va swi tiva i mani a nga requesta laha somebody requested la a ku ve ku ri munhu wa family a ni lavi vanhu vo ka a ku ve ku ri munhu wa family a ah. vanhu va na problem to biha ngo va va edita na ti-video va ku hi mina mina dadadada vanhu va xikwembu mina i don't chow what comes to me i don't chow what comes to me and i don't chow anything that comes to me ni ti rhandza ngo mo ka mi nga ni tivi n'wena that's why loko mene kahle kahle ngo mo ka a mi ni tivi n'wena you don't know me vo tala a mi ni tivi mo ni vulavula leswi mi ni vulavusa ku you don't know me tshami ni vona ka ni bomisa vungwadla kumbe swin'wana i don't do those things tshami ni vona ka hi mina yini mina i don't do those things but hi ku a mi ni tivi mi to teka leswi mi swi vonaka ka social media social media that is determine who i am na mina hi wexe ni twa ku vava loko vatswari va n'wana a suka a nga lelanga a ri eminor a suka ta mabyale a suka ku a ta joni a suka kaya a nga lelanga apparently munhu a nga ta na yena u famba hi bense ya white vito va ri i kulani wa le giyana ni swi tivi kulani wa le kwini mara va ri i kulani u famba hi benz so va ri hi ta swi kuma a swi ngo teka nkarhi mara hi ta swi kuma ku i mani hayi mina it's not me um mina na phusha ni busy hi switirhisa swa ti-event ni phusha event ya mina leya mathikithi ya ku xaviwa ngopfu leyi vavisaka vanhu va ku ni pretendela va tindlanga ku vanghana va mina ku ri ku nikis vo ti pretendela u ta ze ku bvona are we wishing for my downfall le ku ya dreaming you're just dreaming because i keep on winning and mi ni tirhisa mihleketo in most cases and xikwembu xa ni blessa so that's generally loko wona ta cheka i ta swi vona ku ri misa loyi i munhu wa ku va a na titiwa timhaka a ni na ta byeriwa na swi tiva so ni i cannot degrade to that level ya ku ni ya fika ni ya tlela na vana i don't do those things i don't do that i don't do that because i know gore lamisa ku na ti-statutory rapes i've learned about it i know those kind of things so loko vatswari va ri ku tweka ku vava some people are busy no don't do that people swi swo fana swa you don't do it ku na swisa ku va swa tijoke swa mina na munhu wo karhi ku va ku ri swa mina wena but where other people are involved and va swa ku va how can you celebrate that a stupidity at the highest level phela ku va kahlekahle la xikolo xikolo lexiwa a xi nga ta ku nyika ntirho ntsena nkarhi wun'wani also to liberate your mind ku ri tlharihanyana u hambanisa ti-situation u kota ku hambanisa njhe na njhe me yalo na xikolo a ni xi ndzi ni xi lavi xikwembu xikolo a ni xi lavi no laha mali me xikolo a ndzi ni xi lavi na switsongo no laha mali a ni ni tlharihini xikwembu ni niki mali no ti lavela mali a ndzi lava nchumu no ti lavela mali we hosi ni nyiki mali ni na tithayiphi me na tithayiphi hlanga lexi a xi xin'wanana ngopfu for ku va xi nga va munhu wa mina loko ni cheka inbox ya mina i don't know how many times hlanga lexi nga ni inbox a ni ka ni cheka inbox ya mina ni cheka mavito ra xona i don't know how many a ni ta ku um eh, vanhu va xikwembu na loko mi ri na ti na swilo swa swi reporta un'wana i ni sendile message ya ku there is a missing person hi le police station la hi le hi le police station la ka mina si nga joyelani e a wu ku ti police station hi le police station la ka mina stop irritating me i've got th better things to deal with vanhu va yimele event leya matimba ya ti-thirty ta march hi mudlivela laha vanhu va nga ta va va cina le ka brandas farm hi mudlivela nothing is going to distract me people love me today only i've sold 43 eh, tickets today only mathikithi ya mina already ni tsutsuma 200 and plus 43 liya swi vula ku ni tsutsuma 276 already na ku ya loader ni ka 276 already vanhu va ni rhandza yi nge you can't take it away from me by god's grace come saturday it will be peg la ka brenda la you improve entrance na exit swilo swi ta ka swi this time i'm not even doing these table bookings loko live ta ku na le vip na hi vip na vip ku kwala loko a suki ta swi vona ku vanhu va tiva swa proper

Vatswari va, va, va n'wana loyi, hayi lowa thatu, loyi a nga ku se eswivonavonini swa vutomi nyana, hayi lowa thatu, loyi a nga ku se isa eswivoninyana swa vutomi, mm. eswivoninyana swinyawulanyana swa vutomi, a va vuli wena wa thatu. Vatswari va loyi wa ku nghena xikolo wa ka grade ten loyi va ri va kombela n'wana wa vona bele, a swi na mhaka sweswi mi nga hlangana na swona, mara va kombela n'wana wa vona, a va n'wi cukumetangi, vuyisani n'wana wa vona. eh, butikulani va bense a ni swi va bense ya white vuyisani n'wana wa vanhu va n'wi lava va vona vona a va se luza hope ni loko ku ri n'we mi n'wi vona as nsati a vona a va se n'wi vona as a ri vukatini va n'wi vona a ri n'wana olanga a ku fanelanga a va a ha phuxa leswi a phuxaka do munhu wa ti-decidela life is mina ni timbalela ngo swi swela meste kulani vuyisani n'wana wa vanhu va n'wi lava ti vuyisani n'wana wa vanhu um a ni ali a ni khome xihlangi xin'wana a ni khome xihlangi xin'wana a ku yes eh, a mi xi khomini swi ringene vuyisani n'wana wa vanhu wa laveka wa laveka vuyisani n'wana wa vanhu mi ta famba mi khomiwa mi nga swi ti mi khomeriwa hi ku nyanyuka sweswi wo rhandza rhandza ku dlomu dlomu dlomu dlomu unnecessarily you must be ashamed of yourself because i swi vonile khale va ka va ku munhu va n'wi fonela why i nga vutisi wehe ku ri kasi va nga ku fonela why swi ku tsakise ngoswi swa kona va kula ni mabayiza people mi ta hi chavisa ku teka tifoto na vanhu huma ku vanhu va ta va ta va ta lava ka mina ene laha so at people laha laha a ku report ri report milandzu hi le police station laha a ku report milandzu hi le police station laha ka mina laha laha u ta report nandzu hi police station Uh, who takes Pilan serious, Mara, by the way? Can I ask, do you guys take him serious? Then it was social. mi ta va mi ri hava xo xi endla you're just wasting your precious time cause ri ta ka swi va swi nga ri kona this man is a liability i'm telling you in the gaza nation this man is a liability go ba ku yi costing unnecessarily e ta ku yi costa ka bolo a yi costa ka bolo a tlhela yi costa le ka real life ka mahanyelo ya masiku hinkwawo ka general life you're just a liability hala wa dyisa bolo hala wa endla yini hala wu wa rhasa hi ku hi fanele ku ya hala hi ku sivela sweswi ha wise ti-life ta le ndzeni ka xikorokoro ku down tap vanhu va na ku vona va family va family mi kona kwala mara mi hi mi vona nyana a ni ku lava family va ta request ni kombela mi requesta n'wi va family va tiva ni ta vulavula something lava va family kokwana ni kombela mi requesta please if you're still here can you please request lava va family va tiva la they have got something to say can you please request request leyi nga ta nghenela ku ta ku ri munhu wa family loko nga i nga ri munhu wa family la i ta tisola ku cost mina a ni tirhiki cost leyi ni lava ku ta yi vona leyi ya family ivi yi nga ri wa family i ta to i ta to vulava khombo ku fika muni e mna lava hambi mbheve wa vona mbheveve mbheveve nini yi nga beja bolo mbheve yi nga vona hi kombela mi nga tluli ti-advertisement ehe mi tlhe mi subscribe kwala okay shap shap